צייט מען דארף ק ו למ ג עמוד ב' איז תני רבנן לאמער לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף ברב חנא זכאי עליו השלום דער מאן דער טעלעפאן ספאנסער רבי ישראל פרענקל לעילוי נשמת זיין זיידע דער דאראגער רב רבי שמואל ברב שרגא פאוויש און אויך רבי יוסי דעמעצער זיידע רבי אברהם ברב ישעי' צבי עליו השלום תני רבנן היינט יארצייט תני רבנן מ'האט געלערנט אין א ברייתא א סטארי מעשה באדם אחד א מעשה ביי א מענטש לא היו בניו נוהגין כשירין די קינדער האבן זיך נישט אויפגעפירט ערליך עמוד וכסף נכסיו ליונתן בן עזיל האט ער פארשריבן די ירושה פאר יונתן בן עזיל, וועט באלד זען יונתן בן עזיל איז געווען פון די תלמידים פון הלל הזקן. מה עשת יונתן בן עזיל? מכר שליש ער האט פארקויפט א דריטל פון די פראפערטיס, והקדיש שליש ער האט מקדיש געווען פאר הקדש א דריטל, מיט דעם האט ער געוויזן א ריזן פול טשארדזש ווייט ער האט פארקויפט א שטיקל, ער האט מקדיש געווען א שטיקל, ס'איז זיינס, והחזיר לבניו שליש ער האט צוריק געגעבן פאר די קינדער א דריטל, ער האט גארנישט געלאזט פאר זיך, ער האט כ'מיין ער האט געהאלטן די קעש אפשר, ער האט פארקויפט א דריטל פאר זיך, מקדיש געווען א דריטל, איר גאט א רעסיט, און א דריטל האט ער צוריק געגעבן צו די קינדער. ווייסט וואס נישט בועל אויף שמעו במקלו ותרמילו, שמעו איז געקומען הי וואס סווינגינג היז סטיק, ער האט מיר געקומען הי טשעלענדזשד אים, ער האט זיך געקומען דינגען מיט אים, דאס וואס דו האסט צוריק געגעבן פאר די קינדער האסטו נישט געטון ריכטיג, שמעו האט געהאלטן די פאקט די טאטע האט עס אים אוועק געגעבן וואס פרוף איט וואס בעיסיקלי פאר א תנאי כאילו ער נעמט זיך אויס איך וויל נישט די קינדער זאלן עס האבן האסטו נישט געהאט קיין רעכט עס צו געבן פאר די קינדער אפילו ער האט עס נישט געזאגט בפירוש אונז טראכטן וואס האט די טאטע דא געטון וואי דיד הי דא דיס הי וואזענט העפי אויב אזוי אויב דו האסט עובר געווען אויף די תנאי איז די גאנצע מתנה בטל געווארן און די רשבם לייגט צו למעשה אויב די מתנה איז בטל געווארן אויב אזוי זענען די קינדער ווייטער די יורשים ווייל זיי ירש'ן איז די טאטע, רייט? אויב די גאנצע מתנה איז בטל, בלייבט די גאנצע זאך ביי די קינדער. באט שמאי האט געהאלטן, היות דער נותן האט נישט געוואלט די קינדער זאלן נחת זאלן הנאה האבן דערפון, אויב אזוי איז דא א מצוה לקיים דברי אמת, האט דארפסטו עס אוועקנעמען פון די קינדער, און טון עפעס מיט נישט געבן, נישט געבן פאר די קינדער. ומילא האט יונתן געזאגט, ר' יונתן בן עזיאל געזאגט צו שמאי הזקן, שמאי! אם אתה יכול להוציא את מה שמכרתי ומה שהקדשתי, איף יו העוו די מעדזשיקל פאוערס אוועקצונעמען פון הקדש, אוועקצונעמען פון דעם וואס איך האב עס פארקויפט, דעמאלס אתה יכול להוציא מה שחזרתי, קענסט עס אוועק נעמען פון די קינדער as well, באט איף יו קענט, דעמאלס לאט מי, לאז מיך במנוחה ווייל איך האב א כח, אם לאו, אויב דו קענסט עס נישט אוועק נעמען פון וואס איך האב פארקויפט אדער מקדיש געווען, אי אתה יכול להוציא מה שחזרתי, קענסט עס נישט אוועק נעמען וואס איך האב געגעבן פאר די קינדער. יפ למ ד עמוד א', למעשה יוניסן מען איז איר נאר געהאלטן, און די נכסים זענען נישט געגעבן געווארן מיט א תנאי, טאמער וואלסטו געוואלט האבן א תנאי, האט די טאטע געדארפט זיך אויסנעמען בפירוש. נאר וואס ר' יונתן האט געענטפערט פאר שמאי, לשיטתו, דו האלטסט ס'איז דא א תנאי, יא? דו זאגסט ס'איז דא א תנאי? אויב אזוי, זיי אלעס מבטל. מ'קען נישט געבן א מתנה לח צ און די חלק וואס איך געב פאר די קינדער איז נישט גוט, די חלק פאר הקדש יא. איף איטס נאטינג, איך האב עובר געווען אויף די תנאי, דעמאלטס זיי מערער אויף הקדש. די פאקט אז דו ביסט נישט מערער אויף הקדש הייסט, דו ביסט מסכים צו מיר. אמער, האט שמאי געזאגט בדרך בדיחותא, האט איך אולי בן עזיאל, האט איך אולי בן עזיאל, ער האט מיך געענטפערט דרך בזיון, באט הי וואן מי, איך האב נישט וואס צו ענטפערן, הי'ז רייט. פרעגט די גמרא מאי קרא מאי סבר, וואס האט שמעיה געהאלטן מיט חיוב, וואס איז געווען זיין הוה אמינא, אז ס'איז געווען א תנאי, פארוואס קען מען עס נישט צוריקגעבן, משום מעשה די בית חורן, ס'איז געווען א מעשה אין די שטאט בית חורן, וויטש וואלד בי א בעיס פאר דיס הלכה, די תנאי, דאס האבן מיר געלערנט אין א משנה אין מסכת נדרים, מעשה בבית חורן, ס'איז געווען א מעשה אין די שטאט בית חורן, באחד שהיה אביו מידר הימני הנאה, די טאטע איז געווען צוקריגט מיטן זון, די זון האט גע'אסר'ט די טאטע פון הנאה האבן פראם עניטינג דעט בילאנגס טו הים. ויהי מעשי בנו, די זון האט חתונה געמאכט די זון, ער האט געוואלט למעשה, צו ס'האט אים געפאסט פאר די נעקסטע מחותן, ער דארף זיך טון נאך שידוכים אפשר, ער האט געוואלט די טאטע זאל זיין דארטן ביי די סידור, ואמר לחבירו, זאגט ער פאר זיין חבר, הרי חצר וסידור, די גאנצע חצר, די גאנצע לאט, די סידור אליינס, נתינא לך במתנה, כ'געב דיך עס במתנה, והענין לפניך, באט איטס נאט יורס אלל די וועי, אלא די גאול איז כדי שיבוא האבא ויאכל עמני בסידור, די טאטע זאל קענען זיך משתתף זיין און זיצן ביי די סידור, ממילא דאס צו אוועקגעבן פאר די חבר ממילא איז עס נישט זיינס, מעג דער טאטע עסן דערפון, אויב ס'איז נישט זיינס מעג ער ווייל ער איז נאר עוסק בהנאה פון זיינע זאכן, ס'באלאנגט נישט פאר אים, איטס נאט אויף פראפערטי. אמר לו האט דער מקבל מתנה געזאגט, אם שלי הן אויב ס'איז מיינס די חצר און די סידור, הנה הן מקדשין לשמים געב איך עס פארן באשעפער, געב איך עס פאר הקדש. אמר לו זאגט אים דער זון, הא, איך בין נישט מסכים, לא נשכרתי לך, עס איז שלי, איך האב דיך נישט געגעבן מיינע נכסים שתקדישם לשמים, איך האב דיך עס געגעבן פאר איין גאול, מיין טאטע זאל קענען עסן, יו האוו נאו אדער רייטס, אויב אזוי קענסטו עס נישט מקדיש זיין. אמר לו, זאגט אים דער מקבל אויך א מלא למדן, לא נשאתו לי את שלך, אלא שתי אתה ואביך ואוכלין ושותין, די גאול וואס דו האסט מיר איך עס געגעבן איז דיין טאטע און איך זאלן קענען עסן צוזאמען, און מיר רייצן זה דאס זה, מען זאל זיך איבעררעדן, און ווער גייט זיין שולדיג? ווער גייט זיין די מסייע ביד עוברי עבירה? והיה יאובן תלוי בראשו, אויף מיר, ער האט געזאגט אז כאילו א דריטער, אבער יו וואנט מי טו דו די דירטי ווארק פאר יו? אמרי חכמים האבן די חכמים געזאגט, כל מתנה שאינה, אויב די מתנה דאזענט העוו די פאוער, דיס דיס קעוויעט, די לופהאל של מקדישו ומקדשת איז אויב די מקבל זאל דאס קענען מקבל מקדיש זיין און ס'זאל ווערן הקדש אינו מתנה. שמאי א, פארוואס? ווייל טאמער דו האסט נישט די כח עס מקדיש צו זיין איז עס נישט דיינס, סאו האסט עס קיינמאל נישט באקומען. סאו שמאי האט געהאלטן די ריזן פארוואס די חכמים האבן געזאגט אז די מתנה הייסט נישט קיין מתנה ווייל די מקבל האט עובר געווען אויף די דעת פון די נושא און ער האט עס מקדיש געווען נישט אזוי ווי ער האט אים געהייסן אויב אזוי איז די מתנה און די הקדש גארנישט חל. אויב אזוי זאג שמאי ביי אונזער ענין היות יונתן האט עובר געווען אויף וואס די טאטע האט געוואלט, איז די מתנה נישט קיין מתנה, און ממילא איז די צוריק געבן צו די קינדער נישט קיין חזרה, און אלעס באלאנגט ריעלי פאר די קינדער. אבער לאמיתו של דבר איז קענסט נישט צוגלייכן די צוויי. ביי יונתן בן עזיאל איז האט ער געגעבן די מתנה האט עס געגעבן פאר ר' יונתן בן עזיאל סתם אזוי ער האט זיך נישט אויסגענומען קיין שום תנאי, ער האט נישט געזאגט אז דווקא אויף די אופן. מה שאין כן ביי די מעשה פון בית חורין איז געווען א תנאי במפורש קענסט נישט צוגלייכן די צוויי. מען רעדט פון ר' יונתן בן עזיאל, ווי גרויס איז געווען ר' יונתן בן עזיאל? תני רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, ער האט געהאט אכציג תלמידים, שלושה מהן זענען געווען אזוי גרויס, ריעם שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו, די שכינה האט געקענט רוען אויף זיי אזוי ווי משה רבינו, אימעדזשין א א מדריגה פון א גרויסקייט איקוועל צו משה רבינו, פארוואס האבן זיי למעשה די שכינה נישט גערוהט אויף זיי? ווייל די דור איז נישט געווען ראוי אויף דעם, שלושה מהן ריען שתעמוד להם חמה כישיבה, און אביסל שוואכער וואלט זיי געקענט אפשטעלן די זון. עשרים בינוניים איז געווען צוואנציג וואס זענען גרעסער ווי די וואס זענען גרויס אזוי ווי די ישוב אין נין, אבער קליינער פון די תלמידים וואס מען האט צוגעגליכן צו משה רבינו, סאמוועיר אין ביטווין. גדול שבקילאן די גרעסטע פון אלע איז יונתן בן עזיאל, געווען יונתן בן עזיאל. גרעסער פון אלע אכציג לערנט מען פשוט פשט. קטן שבקילאן איז רבי יוחנן בן זכאי, אונזער רבי יוחנן בן זכאי וואס מען רעדט דא וועגן איז געווען די קלענסטער פון די איז געווען די קלענסטער פון די אכציג. אמרי אליו רבי יוחנן בן זכאי איז געווען אזוי קליין אבער ווי קליין איז ער געווען שלא יניח ער האט נישט איבערגעלאזט פון לערנען און לערנען מיינט לערנען אזוי ווי עס דארף צו זיין מקרא און משנה אלע משניות פון ששת עשרה משנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה דאס וואס מען לערנט ארויס פון אותיות וואס זעען אויס איבריג אדער א פינטל דקדוקי ספרים דאס איז די גדרים און סיוגים וואס די חכמים לייגן אריין קלען וחמירן דאס איז א קל וחומר וואס א מענטש אליינס קען מאכן מסברה, סדארף נישט זיין במסורה, גזירה שוות איז וואס איז דווקא הלכה למשה מסיני מדור דור פון אב ת משה רבינו, ותקיפות, תקיפות מיינט די הילוך פון די שמש ווי ירח, רשי זאגט אין שבת דף עיין ה דף עיין ה אז אינקלודעד אין די תקיפות פון הליכות איז אויך די הליכות החמה. אז רשי שרייבט דארט אז אויב א מענטש קען הליכות החמה קען ער פאראויס זאגן די וועדער פעטערנס פון אלע יארן לדורי דורות. רשי זאגט וואס די פסוק זאגט אז די גוים גייען זאגן כי היא חכמתכם ובינתכם בין העמים די גוים גייען משוגע ווערן רעדט מען נישט וועגן סוגיות פון אביי און רבא מען רעדט וועגן סוגיות פון כי היא חכמתכם ובינתכם מיינט די ירח מיראלעדזשי מען וועט נספור ווערן און און ווי גרויס ווי גרויס די אידן זענען. די גמטריאות מיינט נישט די גמטריאות אזוי ווי אונז רופן גמטריאות נאר עס מיינט די ראשי תיבות'ן אזוי ווי אנכי איז ראשי תיבות און די גמרא זאגט אין שמות אויף די עשרת הדיברות ענו נפשי כסאות יהבות די אייבערשטער אליינס האט געשריבן די תורה און משלות קופסים און משלות שיעולים דאס איז געווען אזעלכע משלים וואס מען האט גענוצט בדרך מס' שיחות שדים איז אז די שמועסן פון די שיידן מען זאל קענען שרייבן כמעיס טו בי עיבל טו קאנטראל דעם, ווי שיחות תקלים שלמה המלך זעהט מען אסאך מאל די פסוק זאגט אז לשונות פון פסוקים וואס מען ווי ווי ער געווען אין קאנטראל אויף די אויף די אויף די ביימער שטייט אין פסוק וידבר אל העצים שלמה האט גערעדט צו די עצים, אנדערע פסוקים זעהט מען עס עקספערינען עפעס א כח פון רעדן פון פארשטיין די שמועס פון די ביימער צו וועגן די ביימער. ושיחת מלאכי אשור איז אויכעט צו בי עיבל טו שיקן אויף א שליחות טראכט פון די גולם פון פראג וואטעווער פארשידענע זאכן צו קענען קאנטראלן ודבר גדול ודבר קטן וואס מיינט דאס? דבר גדול מעשים הקבה דאס איז קבלה זאכן דבר קטן הוויות לאביי ורבא סאו פשוט לערנט מען אז קבלה איז אויף אסאך א העכערע מדריגה די קליינע זאכן איז אביי ורבא נאר לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס איז אביי ורבא די גמרא עפעס אזא קלייניקייט האט רבי יענקעלע גאלינסקי געזאגט אז א מענטש גייט אויפן גאס, ער גייט דורך די ברידזש און ער זעט א מענטש זינקט, נעבעך he's struggling to stay alive in the water, ער שפרינגט אריין, ער ראטעוועט אים, he saves him, איטס א געוואלדיגע זאך, באט מענטשן גייען נישט אזוי נספול ווערן, איינער struggling with a business און איינער שרייט אים א טשעק א לאון פון א מיליאן דאלער גייען מענטשן wow, דער גאי איז א דזשענערעס גאי, מ'גייט מאכן סאך א גרעסערע אייסיק, אה יענער האט ער געראטעוועט פיזיקלי, ס'איז א זאך וואס יעדער איינער וואלט געטון, רוב נארמאלע מענטשן וואלטן דאס געטון, וואלטן געראטעוועט א מענטש, ממילא זאגט ער, זאגט ער, אבער די טבע פון א מענטש איז מען ווערט נסבל מער פון די, פון די, פון דער וואס האט געבארגט די געלט, זאגט ער די זעלבע זאך מיט א בייעס פון, פון א, פון א, פון א בייעס פון אביי ורבא, דאס איז די עקשועל לייף, מען קען נישט לעבן אן די גמרא, כלפי קבלה וואס אונז פארשטיי מיר נישט, איז דאס קאנסידערט א, א נעסעסערי, א זאך וואס מען קען נישט לעבן אן דעם, ממילא איטס קאנסידערט א סמאל טינג, באט אין ריעליטי, די אביי ורבא איז די עצם חיות. און לקיים דעם גייען דיך אן מקיים זיין מה שנאמר להנחה לאהבה יש לאוצר הסיים המלא די יש איז די דרײַ הונדערט און צען אלע סארט לימודים אלע סארט תורה ואוצר הסיים המלא אלע גוטס וואס קומט פון די תורה פון די חכמה שיילומס יאפ אויב די קלענסטע פון אלע געווען רבי יוחנן בן זכאי קיינער געווען אזוי גרויס גודל שבכולם על אחת כמה וכמה, די גרויסקייט פון די פון די גרעסטע נאך סאך מער, וואס איז געווען מיט וואס איז ער געווען גרעסער, אמר יואל אויף עליונות פון בן עזיל וואס איז געווען די גרעסטע, בשעה שיושב ועוסק בתורה ווען ער האט געלערנט כל עוף שפורח עליו נשרף האט זיך גלייך פארברענט מגרוב קדושתו, האט עס געווען אזוי ווי סמייכן קין צונאסם מסיני, ממילא האבן זיך אלעס פארברענט. די קוצל, א ווארט פון די קוצלער רבי מוהרן ז ל האט נאכגעזאגט

אקעי, אונז האלטן מיט די משנה אויף קלע מד א עמוד א'. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף ברוך פאנעט זכרי' עליו השלום, דערמאנען די טעלעפאן סטאנציע רבי ישראל פרענקל, לעילוי נשמת זיין זיידע דער דאראגער רב רבי שמואל בן רבי שרגא פארוש עליו השלום זכותו יגן עלינו, צו די הייליגע משנה, ואומר זה בני, איינער זאגט דאס איז מיין זון, נעמען איז ער באגלייבט, און די גמרא גייט זאגן לגבי וועלכע הלכה איז דאס רול סעד. טאמער זאגט ער זיי אוכי דאס איז מיין ברודער, איינער נאמן איז ער נישט באגלייבט צו מאכן די אייזשענער מיט די אנדערע ברודערס און דער טאטע איז ירושה, די אנדערע ברודערס זענען נישט מחיוב אוועקצוגעבן פון זייער שער צו דער ברודער דעטס אננאון טו הים, נאר וועגן איין ברודער זאגט ער יא ער איז מיין ברודער, אבער וואס יא, ויטול עמו בחלקו, דער ספק, דער ספק ברודער גייט נעמען א חלק מיט א ירושה נאר פון דער ברודער וואס האט עדות געזאגט פאר אים, סאו למשל, ס'דא צוויי ברודערס ראובן און שמעון, זיי האבן געירשנט דריי פעלדער, איין גרינעם דינסטאג קומט אן ראובן און זאגט, ר' ברידער לעבן שמעון, אונז האבן א דריטע ברידער ער הייסט לוי. היות ראובן האט נישט געברענגט קיין ראיה, איז שמעון נישט מחיוב צו גלייבן. הי דאזענט העוו טו עקסעפט די פעקט, האסט געפרעסט די רעקארדינג אויף? הי דאזענט העוו טו עקסעפט די פעקט אז דו האסט געזאגט אז ס'דא נאך א ברידער אז איך זאל זיך דארפן צוטיילן. סאו שמעון גייט נעמען האלב פון די ירושה, וויטש איז, ביי די משל פון דריי פעלדער, איין און א האלב פעלדער, ווייל לדבריו איז נאר דא צוויי יורשים. ראובן וואס האט עקנאלידזשד די נייע ברודער, ער גייט נעמען איין חלק, רייט, דער ראובן גייט נעמען א דריטל פון די ירושה איין פעלד, און די צווייטע האלבע פעלד גייט ער געבן פאר לוי, ווייל ער איז מודה אז דאס איז זיין ברודער, קומט אויס אז ריעלי קומט זיך דאך נאר איינס, און די אנדערע האלב דארף גיין צו דעם מענטש, נאר שמעון גייט נישט דארפן אוועקגעבן, ביקאוז דער איז נאו פרוף אוו איט, און הי דידענט נאו אבאוט איט, דארף ער גארנישט אוועקגעבן. נאַו, מעסט, טאָמער דער ספֿק ברודער, דער לייבי, איז נפֿטר געוואָרן, איז יחזרו נכסים למקומם, פֿאַר דער ברודער, וואָס האָט אַוועקגעגעבן, היס גאָנע געט איט בעק. אויב לייבי איז געשטאָרבן און האָט נישט איבערגעלאָזט קיין קינדער, וואָס ביי דיפֿאָלט גייען די ברודער זיך ירשענען, איז דער האַלבער פֿעלד, וואָס ער האָט באַקומען פֿון ראובֿן, גייט גיין נאָר צו ראובֿן, נישט צו שמעון. דו קענסט, יו קענט העוו דע קעיק ענד לוז וועיט ווייל יו דואינג איט, רייט? דער ריזען אויף דעם איז, ווייל ראובֿן קען זאָגן צו שמעון, דו האָסט געטענהט, אז דו דארפסט ירש'ן לייבי בעיסד אויף דעם אז ער איז דיין ברודער, באט טאמער ער איז דיין ברודער דארפסטו אוועק געבן האלב פון דיין פעלד אויכעט, באט יו נעווער געיוו עוועי האלף אוו די פעלד, אויב אזוי קענסטו עס נישט צוריק באקומען. אויב אזוי יעצט ווען לייבי איז געשטארבן גיי איך צוריק נעמען די גאנצע האלב און דו גייסט גארנישט באקומען. ווייל נפלי לו נכסים ממקום אחר, טאמער דער שטראפיק ברודער דער לייבי האט באקומען נכסים פון א צווייטע פעלד, אויב ער האט געקויפט פעלדער אדער ער האט געירשנט א לאטערי וואטעווער איט שוד בי, ירשי עכ אויף אים אויך גייען ביידע ברודערס באקומען, סיי ראובן סיי שמעון. שמעון און די אנדערע ברודערס גייען אלע באקומען דער חלק וואס לייבי האט איבערגעלאזט, ווייל ראובן האט געזאגט לייבי איז א ברודער. ווייל די גמרא גייט מסביר זיין פארוואס טאקע שמעון און די אנדערע ברודערס קענען באקומען, איווען דאו זיי האבן קיינמאל נישט מסכים געווען אז ער איז א ברודער, פארוואס זאלן זיי באקומען יעצט פון די ירושה וואס איז צוגעקומען שפעטער? סאו זאגט די גמרא, לאמיר אנהייבן מיט דעם, זע ווען איר געשטאנען אין די משנה, נעמן איז ער באגלייבט, פרעגט די גמרא למאי הלכות, וועגן וועלכע הלכות רעדט מען דא וועגן וואס מען גייט זאגן אז ער איז באגלייבט, אמר רבי יודל בן שמואל ליורשו, ער איז באגלייבט צו זאגן אז דער מענטש איז זיין זון, אז דער נייער זון זאל זיין א שותף אין די ירושה, ביז יעצט האט ער געוואוסט דריי קינדער, די דריי קינדער גייען צוטיילן די מיליאן דאלער, יעצט זאגט דער טאטע אז ער איז א זון, גייט מען צוטיילן אין פיר. נאך א זאך, ולפטור את אשתו מן היבם, מ'גייט זען מער אין די גמרא, אז נאכדעם גייט מען פטר'ן די פרוי פון יבם. פרעגט די גמרא, תכתב קיף לד עמוד ב', איך דארף האבן א טענה זאלן זאגן אז א מענטש באגלייט צו זאגן אז ער איז א זון ליורשי? פשיטא, אוודאי איז עס פשוט, פארוואס איז עס אזוי פשוט? ער האט א מגי, ער קען זאגן איך געב דיך א וועקטער מכוסים בחיים אלץ א מתנה וואדער ער איז א יורש צו ער איז נישט קיין יורש, אויב אזוי טראסט מי ווען איך זאג אז ער איז א יורש, איך קען עס אים יעצט אוועקגעבן, רייט, איי העוו א וועי טו טעיק אלל די מאני. וואו עווער די ברידער זענען, איך גיי עס יעצט אוועק געבן, אויב אזוי זאל עס זיין באגלייבט אלס א, מיט א מגיה און קען זאגן אז ער געבט עס אים אוועק, זאל עס זיין באגלייבט יעצט צו זאגן אז ער איז א אמת'דיג זון ער זאל עס אוועק געבן. זאגט די גמרא, איי עקסעפט דעט קשיא, און איך, די ריזען פארוואס איך ברענג עס איז לפטור את אשתו מן היב מצריך, אולי די חלק צו ירש'נען טאקע איז נישט קיין גרויסע חידוש, אט די טענה וויל אונז לאזן זאגן עפעס א צווייטע חידוש, אז א מענטש איז באגלייבט צו זאגן דער איז מיין זון און ממילא איז די פרוי פטור פון יבום. פרעגט די גמרא דאר קען בי ווייל הוא נמי תנינא צו האבן שוין געלערנט אין א משנה אין מסכת קידושין דף סמ ד עמוד א', מי שאומר בשעת מיסוסו א מענטש זאגט בשעת'ן שטארבן יש לי בנים איך האב קינדער און ממילא דארף די פרוי נישט האבן קיין יבום, דארף די פרוי נישט האבן קיין יבום איז הלכה נהמא דאס וועט בלייבן לדורות אז איך בין א שלאך און ס'האט זיך אויסגעהאלטן אקעי זאל זיין וויל מען כאטש קאנפירמען אז איך ווייס דערוועגן. הרבנים נעמען זי איז באגלייבט און זי מעג חתונה האבן צו עניבאדי אן קיין חליצה. טאמער נישט געווען קיין זון און ער זאגט יש לי אחים אויב אזוי ווארפט ער דא ארויף א חיוב פון יבום אין און נעמען איז ער נישט באגלייבט איר צו אסר'ן. אבער אונז זעמיר שוין אין די משנה אז א מענטש איז באגלייבט צו פטר'ן זיין פרוי פון יבום מיט א טענה אז ער האט קינדער. פארוואס דארף די משנה אונז לאזן הערן די הלכה? זאגט די גמרא די משנה אין קדושין רעדט זיך אינגאנצן אין א אנדערע פאל. הוסם דארט אין קדושין רעדט זיך דלא מחזיק לן באח קיינער פון אונז ווייסט נישט אז ער האט נאך א ברודער, די גמרא זאגט אט די משנה אונז ווייסן נישט אז ער האט א ברודער אדער זון, ממילא איז די פרוי האט א חזקה אז זי דארף נישט האבן קיין ידען, ווייל עס איז א ספק ספיקא, קען זיין אז ער האט קינדער, אויב אזוי שיז אףף די הוק, און לאמיר טאן אפילו ער האט נישט קיין קינדער, קען זיין ער האט נישט קיין ברודער, סאו האבן ספק ספיקא איז זי פטור פון ידען, קומט אויס די משנה דארט לערנט אונז א מענטש איז באגלייבט צו פטר'ן א פרוי פון ידען ווען ס'איז נישט אגענסט א חזקה. ווייל דארט רעדט זיך אז אונז ווייסט מען נישט, ער האט נישט געוואוסט אז ער האט א ברודער, ממילא די חזקה פון די פרוי איז זי איז פטור פון יבום, סאו ווען ער זאגט אז ער האט קינדער איז עס נישט א גענצליכע חזקה, ווייל דורך ביידע וואלט איך געזאגט אז ער האט קינדער, סיי סיי די חלק אז ער האט קינדער, סיי די חזקה אז ער האט נישט קיין ברודערס, אידער וועי איז זי פטור מן היבום, פאר דעם איז די בת מיין באגלייבט צו זאגן אז ער האט קינדער, ווייל ער גייט נישט אגענצן חזקה, ער איז נישט עוקר א חזקה. דא די משנה זאגט אונז א גרויסע חידוש, הכא דא זאגט נאך די משנה אז ער איז באגלייבט אף על גב די מחזיק ליה באח, אפילו אונז ווייסט מיר זיכער אז ער האט א ברודער, קומט אויס די משנה לאזט אונז הערן א מענטש איז באגלייבט צו פטר'ן די פרוי פון יבם אפילו ביי א פאל ווען ס'איז אגענסט די חזקה, פארוואס טאקע? עמער זעהן אין די גמרא. האט די גמרא געהייט זאגן נאך א ריזען צו די פסק פון די משנה אז א מענטש באגלייט צו פטר'ן די פרוי פון יבום אפילו אגענסט א חזקה, אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, מפני מה אמרי פארוואס האבן חז ל געזאגט אז זה בני ווען ער זאגט דאס איז מיין זון נעם ער איז ער באגלייט נעם אן איז ער באגלייט צו פטר'ן די פרוי פון יבום, הוי לבעל שאומר גרשתי את אשתי ווען א מאן קומט אריין און בעט זאגן איך האב געגעבן א גט פאר מיין פרוי נעם אן וואלט מען אים געגלייבט היות ער איז באגלייט צו זאגן איך האב זי גע'גט און ביי געט'נינג איז זי אףף די הוק פון יבום. קענען זיי אויך זאגן יעצט ביסט פטור פון ידען און מיט די טענה אז דו האסט א זון, אז איך האב א זון. נאו דיס איז אנאדער פאל אוו מיגי, היות די מאן קען פטר'ן מיט א טענה פון גרשתי את אשתי, איז ער באגלייבט צו זאגן אויכעט אז ער האט קינדער. זאגט ר' יוסף, איז דעט טאקע רייט וואס איך האב יעצט נאכגעזאגט בשם ר' יהודה? ס'ידיעה, ר' יוסף איז געווען א געזונטע מענטש, ער איז קראנק געווארן און ער האט פארגעסן זיין לערנען. סאו הי וואס קוועסטשענינג הימסעלף לייק ער געדענקט עפעס פון פאר די קראנקהייט באט הי וואזענט שור אויף הי סעד איט קארעקטלי אמר רב יוסף מרא דאברהם רבונו של עולם זענען די ווערטער וואס איך זאג נאך בשם רבי יהודה ריכטיג און סגייט אויסקומען אז שמיל תל' תניא בי ד לא תניא די צווייטע פסק וואס שטייט די פסק וואס שטייט אין די משנה וואס בעיסד אן א מימרא וואס שטייט נישט אין א משנה און נישט אין א ברייתא די דין וואס ווען איינער איז באגלייבט זעה בני שטייט דא ביי אונז אין די משנה אז ער איז באגלייבט. באט די דין אז די מאן איז באגלייבט צו זאגן גרשתי את אשתי שטייט נישט נישט אין א משנה און נישט אין א ברייתא. ענד סינס די פאונדעישאן דו ביסט איז תולה אויף די הלכה פון גרשתי את אשתי שטייט נישט אין א ברייתא און שטייט נישט אין א משנה, מען דארף אליינס האבן א פארשטאנד פארוואס טאקע, דעמאלטס איז נישט מסתבר אז שמואל זאל בעיסן זיין הלכה בעיסד אויף א הלכה וואס שטייט נישט דעטס נאט קוואוטעד עניוועיר. ממילא זאגט ר' יוסף דארף מען טשעינדזשען די גירסא אביסל. אילו היט מען, הכא היט מען. טאמער גייט מען נאכזאגן ר' יהודה גייט מען עס דארפן טשעינדזשן אביסל אז ווילסט, אמר ר' יהודה אמר שמואל, מפני מה אמרי זה בני נאמן איז ער באגלייבט צו פטר'ן די פרוי פון יבם, הואיל ובידו לגרשה ווייל ער קען זי יעצט געבן א גט. ער קען זי יעצט פטר'ן מיט יבום ממילא איז ער באגלייבט צו זאגן כ'האב געקענט זאגן כ'האב געהאט א זון, סאו די מג איז נישט געבעיסט צו זאגן אז ער קען זאגן אז איך האב זי געגעבן א גט, נאר ער האט פיזיקלי יעצט די פאוער, איטס אין היז רעלם אוו אוטאריטי צו געבן א גט יעצט, פארדעם איז ער באגלייבט. ווייל לכאורה די ראשונים פרעגן, ס'איז נישט קיין גוטע מג, ווייל ווען ער גט די פרוי, שי איז לוזינג אוט. זי גייט נישט קענען חתונה מיט א כהן. אויב אזוי די טענה פון זיי ואני איז א בעסערע טענה ווייל מיט דעם ווערט זי נישט אסור מיט א כהן. סאו וואס איז א ראיה אז ער זאגט נישט קיין ליגענט ווייל ער געקענט זאגען עפעס אנדערש. זאגען די ראשונים די מאן קאדענט קעיר לעס צו זי איז אסור לכהונה צו זי איז נישט אסור לכהונה. די אנלי טינג הי העז אן היז מיינד נאו איז זי זאל נישט דארפן אריינפאלן צו זיין טעריבל ברודער וואס איז א ווייף ביעטער, א שלעגער, א נישט קיין ערליכע מענטש, און ממילא דעטס אלל הי וואנטס טו עוואויד די פרטיות'דיגע זאכן, כהן ס'דא גענוג מענטשן וואס זענען נישט קיין כהנים און ממילא היז נאט לאקינג הער אפ.
זי קען גיין און גיין געט די קינד, זי האט נאו טשילדרען און זי איז דזשאסט א נורס, יאסי ברענגט ארויס א פוינט אז טאמער זי האט נישט קיין קינדער, אויב איז די טאטע א כהן און זי האט נישט קיין קינדער דעמאלס קען האט זי נאך א זאך וואס זי פארלירט אז זי קען נישט צוריק גיין צו איר טאטע. ניין, דאטס נאט רייט ווייל יאסי יאסי רעדט וועגן זיינע קינדער. ווי דאנט קעיר איף שי העז קידס אר נאט, די ידען ווענדט זיך אין אים נישט אין איר, להקים בק און להקים שם לאחיו שטייט אין פסוק,
סאו ס'ווענדט זיך אינגאנצן אין אים, ס'ווענדט זיך גארנישט אין זי.
שי וואודענט נאו, ליינער, מ'געדענקט ווען מ'האט קינדער.
קומט אויס קומט אויס ס'דא צוויי דינים וואס די מאן איז באגלייבט ביי זיי, נאמבער וואן צו זאגן בני זה בני לגבי ירושה, נאמבער טו זה בני און צו פטר'ן פון יעדן, ביידע זענען געבעיסט אויף די יסוד אז ער האט א מגי ד, אלץ וואס ער פארדינט דורך זאגן זה בני האט ער געקענט טון אן דאס זאגן, ווי אזוי די חלק הירושה דורך מתנה. די חלק היבום צו געבן א גט יעצט. נאו, די יסוד פון מיגי איז אויב ער וואלט געוואלט זאגן ליגענט האט ער א בעסערע צווייטע טענה. נאר ביי אסאך דיני תורה נוצט מען די מיגי, די סברא ער האט געקענט זאגן עפעס אנדערש, און די בעל דין איז א מריץ דאורייתא מיט דרבנן. ווייל לכאורה ער האט דען געקענט זאגן א בעסערע טענה? ער ווייסט נישט בחייכון די ומייכון, ער איז נישט געווען אין א ישיבה פאר פֿינף און דרײַסיק יאר, ער האט נישט אויפגעמאכט קיין גמרא זייט דעמאלס, ער קען נישט די סוגיות, פארוואס זאל מען זאגן ער האט געקענט זאגן עפעס אנדערש? אויף דעם איז די ענטפער, ווען ס'איז נוגע צו לערנען אליינס גמרא, דעמאלס ווייסט ער טאקע גארנישט. ווען ס'איז נוגע צו זיין טאש, סאדענלי פאלט אים איין געוואלדיגע טענות, ער טרעפט לויערס, ער טרעפט טוענים, די תאוות הממון גייט אים מאכן די גרעסטע למדן, און ס'גייט אים באגלייטן, די תאוות הממון באגלייט דעם מענטש ביזן קבר. מ'זאגט אז רבי שמחה דוב בעלזער זכותו יגן עלינו איז אמאל באגאנגען באזוכן עפעס א עלטערע איד, א מופלג בשנים, איבער די ניינציג, און ער האט אים געפרעגט, טאמער אין די עידזש איז נאך אלץ דא די תאוות האכילה? ב ניין בכלל נישט. וואס איז מיט די תאוות הכבוד? שוין אויך נישט. זאגט ער, אבער וואס איז מיט די, איך בין מסכים נישט, אבער וואס איז מיט תאוות הממון? עס האט זיך אויפגעמאכט זיינע אויגן אזוי ווי א כפסחו של אילן, מיט הלוואי זאל איך געווינען די לאטערי. ווייל דער מענטש האט זיך קוים געקענט רירן, ער האט זיך נישט געקענט געבן קיין דריי אליינס, וואס קען ער שוין טון מיט די געלט? די תאוות הממון גייט נאך אן ווייטער פולי פולי פולי. ס'איז דא א ספר נועם שיח, נועם שיח, ברענגט ער דארטן אז א נגיד, א תלמיד חכם, א זקן, ער האט געהאלטן דארטן גלייך פאר די גסיסה האט ער צוזאמגערופן די קינדער, ער איז געווען א געוואלדיגער קמצן, האט ער צוזאמגערופן די קינדער און ער האט געזאגט אז איינער זאל יעצט אריינלייגן א מטבע אין זיין האנט, ער וועט עס נישט ארויסלאזן, ער וועט עס אנהאלטן אז לאנג עז הי קוד, ווייל ער ווייסט זיין מצב אז ער גייט שטארבן, אבער עם כל זאת, ער קען גארנישט טון מיט די געלט, ער וויל לערנען די קינדער, רייסט אויס די מידה פון קארגשאפט יונגערהייט, ווייל אז נישט וועט עטס אויסזען אזוי ווי אים אז עס וועט מיטגיין ביזן קבר אריין, מען וועט גארנישט קענען ארויסנעמען, סאו מען זעט ווען עס קומט צו קארגקייט, עס קומט צו געלט זאכן, סאדענלי ווערט מען א תלמיד חכם, ווייסט מען וויאזוי נישט אפצולאזן און עס איז דא געוואלדיגע מעגאזינס. אמר רב יוסף, האשה דאמרינן הויל, יעצט אז אונז גיימער מיט די מהלך, הויל איז אנאדער פארם אוו סעיאינג מיגי, רייט? אז די מאן קען פטר'ן די פרוי פון יבום, מיט א טענה, האט א זון הויל, הויל הוא בידו לגרשה, ער קען זי יעצט געבן א גט. אוי ואזוי, בעל שאומר גרשתי את אשתי, א מאן וואס זאגט איך האב גע'גט'ן מיין פרוי, און דעם מאן גייט ער זיין באגלייבט צו פטר'ן פון יבום, פארוואס? הויל הוא בידו לגרשה, ער קען זי יעצט פטר'ן. ער קען זי יעצט געבן א גט. סאו איז ער באגלייבט צו זאגן איך האב זי שוין געגעבן. ווי האסט ר' יצחק בר יוסף און ר' יצחק בר יוסף איז געקומען קיין בבל, אמר ר' יוחנן, לאמיר געדענקן ר' יוחנן, מאז שאמר גרשתי את אשתי, א מאן וואס האט געזאגט איך האב געגעט מיין פרוי, אינו נאמן. פארוואס נישט? א גט איז די מאוסט געשמאקסטע גאסיפ וואס קען נאר זיין. די ערשטע זאך וואס מען שמועסט אין די מקווה אינדערפרי איז יענער גייט זיך גט'ן, האט זיך געגט, ער האט צוריק ח ו, די זאכן שמועסט מען זייער גוט, ממילא איז. דא א א א אנגענומענע זאך, א קול, און די רשב ם זאגט טו די פוינט, דער קול איז אזוי שטארק, איקוואל צו איידעם, און א מגי במקום איידעם זאגט מען נישט, אונז נעמען אן אז מען וואלט געוואוסט די וועגן. סאו רב נפח רב ששת בידו, רב ששת האט לייק האט אזוי אוועק געמאכט מיט די האנט, ער האט געזאגט לייק א דזשאוק, אזוי מען פושט אוועק שטרוי און מען ווארפט עס אין די גארבידזש, דזשאסט לייק די אזוי ווי די ווינט בלאזט עס אוועק אזוי די ריזען פון רב יוסף איז אויך געווען איטס לייק גאן אוזלאי הויל די רב יוסף די גאנצע מיגו פון רב יוסף איז גאן אין אדער ווארדס אונז האבן דא א גוטע פירכא צו רב יוסף וואס איז געבעיסט אויף הויל וויי היות ער קען גט'ן איז ער באגלייבט צו זאגן איך האב געקענט גט'ן באט היות אונז וואלטן געדארפט וויסן דערוועגן צו א מיגו ממקום איידעם ממילא איז עס נישט קיין גוטע מיגו. פרעגט די גמרא, איינער גייסט מיר זאגן אז רבי יוחנן האלט נישט אז די מאן איז באגלייבט צו זאגן אז זי איז א געגעטע פרוי, ואמר רב חייא בר רבין אמר רבי יוחנן, ווייטער א סתירה פון רבי יוחנן, בעל שאמר גרשתי את אשתי, ניין מאן איז זיי יא באגלייבט, וויאזוי קענסט דו זאגן בשם רבי יוחנן אז מ'איז נישט באגלייבט? זאגט די גמרא לא קשיא איז נישט קיין סתירה. כאן די ערשטע מימרא וואס מ'ברענגט בשם רבי יוחנן אז די מאן איז נישט באגלייבט צו זאגן איך האב געגעטן מיין פרוי איז למפרע, כאן די צווייטע מימרא אז מ'איז יא באגלייבט אויך בשם רבי יוחנן רעדט זיך מכאן אל ההווה. אין אדער ווארדס, נישט מ'איז מבטל די יסוד פון מגי ו מעגן די סברה אז אויב ער האט גע'גט וואלטן די מקוואות גערעדט דערוועגן. פארוואס? ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז ממש, ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז געווען איידעם. ס'איז נישט ריכטיג ווייל ס'איז זייער מעגליך מ'קען אמאל טון א גט שטילערהייט, ער שעמט זיך מ'זאל נישט רעדן דערוועגן, ער געט א עקסטרע פאר דאלער וויל קיפ איט סעפרעט, סיקרעט, איך וועל פארן צו דעם ענין און דו וועסט פארן צו דעם ענין און ממילא קען מען עס יא האלטן בסוד. נאר אין די ערשטע מימרא פון רבי יוחנן ווען ער נישט באגלייבט רעדט מען אז ער זאגט ער האט געגעבן די גט פאר א חודש און צוויי וואכן צוריק האט זי מזנה געווען, סאו וואס וויל ער אויפטון? ער וויל זי יעצט ראטעווען אז מען זאל זי נישט הרג'נען אז בשעת זי האט געזינדיגט איז זי שוין מער נישט געווען קיין אשת איש, אבער היות ווען ער זאגט יעצט גרשתי איך האב זי גע'גט קען ער זי נישט סעיוון מיט די מיט די דרייסיג טעג צוריק, ס'זאל חל זיין פון א חודש צוריק, מען שרייבט נישט קיין גט למפרע, אויב אזוי. איז האט ער נישט די מיגי פאר דעם איז די מיגי נישט קיין גוטע מיגי און ער נישט באגלייבט. מה שאין כן ביי די צווייטע מימרא פון רבי יוחנן וואס מען רעדט גרשתו את אשתי עם ס מויל, כ'האב זי נעכטען געגערט, און ס'איז נוגע אז אויב זי גייט מען זיין אין זיין נעקסטע וואך מען זאל זי נישט הרג'נען איז ער באגלייבט, ווייל בשעת ער זאגט גרשתי את אשתי קען ער זי יעצט געבן א גט, אויב אזוי איז די מיגי א גוטע מיגי און מ'גייט עם יא גלייבן. זאגט די גמרא. ווען דער מאן זאגט אז ער האט געגעט די פרוי למפרע איז ער נישט באגלייבט, אי באי עלי' אמר למפרע, אויב דער מאן האט געזאגט איך האב געגעט די פרוי למפרע, לאמיר זאגן פאר דרייסיג טעג, זאגסט אז טו סעיוו ער טורטי דעיס עגאו קען איך נישט, מאי לאמינא להבא, קען איך אים טראסטן להבא פון יעצט און ווייטער אדער נישט? די גמרא נעמט אן אז אויב דער מאן האט געזאגט ער האט געגעט די פרוי למפרע איז ער נישט באגלייבט איר מחזיק צו זיין א מגרשת און ס'זאל זי סעיוון פון דעמאלס, פארוואס ווייל ער האט נישט קיין מגי. טאמער ער זאגט ער האט זי יעצט גע'גט וואס איז נאר א נפקא מינה מכאן דלא הווה איז ער יא באגלייבט ווייל ער האט יא א מגי. זאגט די גמרא האו אבאוט אויב איך זאג איך האב גע'גט למען פריה אבער עס זאל ארבעטען נישט צו סעיווען פאר ווען זי האט מזנה געווען צוויי וואכן צוריק נאר מכאן ואילך אין אדער ווארדס הי איז סעיאינג די דעיט אוו די גט וואס טורטי דעיס אגאו באט איי אנלי וואנט טו סעיוו הער פון יעצט אין ווייטער מכאן דלא הווה די סברות המחלוקת השאלה איז מי פלגינן דביריה אר ווי סלייסינג היז ווארדס אין האלף. מען גייט אים טראסטן וואס ער זאגט גרשתי את אשתי אבער נישט די חלק פון שלושים יום, קומט אויס ווי זיין מחזקת אלס א מגורשת פון יעצט און ווייטער, אוי לא פלגינן דעבירה אז מען קען נישט שלייסן קיין ווערטער פון אגודת עדות, ממילא אויב איז ער נישט באגלייבט צו זאגן למפרע אז ער האט זי שוין גע'גט, איז ער נישט באגלייבט בכלל און אפילו פון יעצט און ווייטער זאל עס אויך נישט ארבעטן, אויב אזוי גייט די פרוי נישט זיין עקסעפטעד אז א גע'גט'ע פרוי. ז רב מורי ורב זוויד איז א מקריגן זיך אריין אין דעם כא דא מפלגינן מען סלייסט ווערטער וכא דא מלא פלגינן זאגט די גמרא פארוואס זאל זיין א מחלוקת מאי שנא מיט רבא וואס איז דאס אנדערש פון די הלכה פון רבא דא מרבא רבא זאגט אין מסכת סנהדרין דף י ד עמוד א' א מאן וואס קומט אריין אין בית דין ער זאגט איש פלוני בא אל אשתי, ראובן האט געוואוינט מיט זיין אייגענע פרוי, סאו שמעון קומט אין בית דין און זאגט א עדות, ראובן האט געוואוינט מיט מיין פרוי, איז הי ד מאן אליינס ואחר און נאך איין עדות, מצטרפין להרגו, דער בועל, דעם מאן גייט מען הרג'נען, אזוי ווי איינער וואס וואוינט מיט א אשת איש. ווייל ראובן זאגט מען גייט אים נאר גלייבן צו הרג'נען דעם דער זכר, איז משמע אבער להרגו, דעם זכר גייט מען הרג'נען, ולא להרגה, נישט די פרוי, פארוואס? ווייל א מאן איז א קרוב צו די פרוי, און ער איז פסול לעדות, אבער וואס זע איך דעם, איטס וואן סטארי, ער האט געוואוינט מיט מיין פרוי, אויב אזוי זעסטו אז מען סלייסט די עדות, ער איז נישט באגלייבט פאר די פרוי, ער איז יא באגלייבט פאר א צווייטן, ענד לוקס לייק איטס א עקסעפטעד הלכה, פארוואס דא איז דא איין אמורא וואס זאגט מען קען נישט, ער זאגט אז מען האט גע'גט למפרע, דו קענסט עס נישט סלייסן לכהנה להבא, פארוואס נישט, איך זעה לכאורה מען קען יא סלייסן, זאגט די גמרא בשרי גופא פלגינן, ווען מען רעדט וועגן צוויי אנדערע ענטיטיס, מען רעדט וועגן די בויעל, מען רעדט וועגן די פרוי, דעמאלס קען איך סלייסן די עדות, איך גלייב זיין גאנצע עדות לגבי די מאן און נישט לגבי די פרוי. מחד גיסא ווען דו רעדסט וועגן איין פרוי וואס מען האט זי געגעבט דרייסיג טעג צוריק און ס'זאל ארבעטן מכאן אל אהבה, לויט פאלגענעם קען מען עס נישט צוטיילן בעיסד אויף די שיטה. אן דעט נאוט, לאמיר סטאפן רבי מינצל'ס סטאפ די רעקארדינג. יעס גאו אהעד. נא, ס'איז צוויי סעפערעט איידעס. מינצל'ס קאוט ווי דא און דא. געוואלדיג.